August ni sawm panga a ni a, Independence Day chi bai vek u le. Russia-Ukraine indona kan puang hmasa thung ang. Ukraine khawthlang lam bial chu Russia chuan an bei. Indothlawhna beihpui thlakna nasa tak a awm. Ukraine hian drone hmangin chet an la nasa hle a, hei vang hian Russian Air Force chuan vo kha nanna tak an pe a. Hemi a nih avang hian khawthlang lam, Ukraine khawthlang lam leh chhim lam zawng zawngah Ukraine chuan air raid siren an ti chhuak. Russia hian Ukraine khawthlang lam bial Lviv leh Volyn chhim lam chhim thlang lam bial chu thlawhna hmangin nasa takin an bei a, building hrang hrang an kap a, civil mite zingah hliam an awm nual a. Hmun him lamah pawh sawn chhuah an ngai dawn niin official chuan a sawi. Missile tam tak a thlak niin Ukraine chuan an sawi a. Mahse, Lviv khawpui apartment building chhawng sang building te chu Russia chuan an kap chhe rem rum mai. Pawi khawihna thlengah hian mi pali chuan damdawi tanpuina pek an mamawh dawn a, chenna in za chuang a chhia niin an sawi hem mai. Heng zingah hian kindergarten pakhat pawh Russia missile hian a kap chhe tel bawk niin Ukraine chuan a sawi. Ukraine chhimthlang lam bial Dnepropetrovsk hmun Russia ina a beih avangin mi pakhat a thi. Hetah hian Enterprise pakhat a kang bawk a, kang mai a chhuak niin helai bial governor Serhiy Lysak chuan a sawi. An ram chhim lam Khmelnytsky bialah pawh puak ri nasa tak a hriat tur a awm niin tualchhung sipai administration official te chuan an sawi. Official te chuan an sawi a, Russia hian Ukraine drone beihna te phuba a la miah miah mai. Inbeihtawnna tu ru hle Russia shell puak vangin Ukraine chhim lam Kherson region ah chuan mi pasarih an thi. An zingah hian naute ni sawmhnih pathuma upa chauh pawh a tel a, mi sawmhnih pahnih an hliam bawk. Sairok Balka khua beihnaah hian naute nu leh naute unaupa kum sawm pathum mi te chu thi zingah hian an tel bawk niin Russian Interior Minister chuan a sawi bawk. Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan he beihna hi a rawn chhang let a, Kherson-ah ringawt hian cell sawm pasarih Russia hian an rawn kap lut a. Hetiang bawk hian Mykolaiv, Zaporizhzhia, Donbas, Kharkiv hmar lam ramri hnaihah te chuan beihpui hi an thlak a ni. Russia Defence Ministry chuan sawiin, an air defence te chuan Ukraine drone panga an kap thla niin a sawi a. He an kahthlakna hmun hi Ukraine khawthlang lam Kursk region-ah niin pali chu Belgorod region-ah kahthlak a ni. Belgorod Governor Vyacheslav Gladkov chuan ramri hneih bialah state of emergency a puang a, apartment building chhawng sang tak tak chim rem rum te thlalak pawh social media-ah a tarlang. Ukraine Donetsk region ral hma tawnga inbeihna turu taka thleng mek bawk a. Moscow in a ruat official in a sawi dan chuan inbeihna nasa tak awmna hmun hi Velika Novosilka area chhim lam niin Ukrainian troop te chuan Russian line te sut tlanga Azov tuipui lama nawr tawm an tum. Kar hnih zet mai thisen tam tak chhuah tawhna Urazain hmar lam chu an la thunun reng niin Russian-a a dah hruaitu chuan a sawi a. Chutih laiin Russia sipaite chuan southern parts of Urozhain, Urozhain chhim lam bial Russia lam chuan an la thu nunthung niin an sawi. Hetih lai hian Russia chuan a nuclear submarine a thuam, a nuclear submarine a thuam thar dawn ta mek. Russia chuan a nuclear tuihnuai lawng thar te chu Hypersonic Zircon missile hmanga thuam tumin hma an la mek tih Russia lawng siamtu lian ber company hotu chuan a sawi a, hei hi an ram nuclear force tihpunna tura hmalakna kal zela a ni. ISNM project a multipurpose nuclear submarine te chu Zircon missile system hmanga thuam chak an ni ang tiin United Shipbuilding Corporation, USC, Chief Executive Officer,

Tuipui atanga kahchhuah chi Zircon hypersonic missile te hian KM Zakua vel an kap phak a. Ri aia chakin, ri aia a let engemaw zatin an thlawk thei a. Hei vang hian he hypersonic missile lakah hian inven hleih thei a ni lo va ni. Ukraine chuan kar hmasa khan bakmut chheh vel KM thum chu an la let leh niin an lo sawi tawh. Kyiv chuan kar hmasa khan an sipaite chuan an ram chhak lama indonaah Bakhmut chheh vela ram chu an la let nual niin an sawi. Bakhmut sector-ah chuan kar hmasa khan square KM thum, a mel a zawng chuan mel khat point pahnih an chhuah zalen tawh a. A vaiin Bakhmut sector chhim lam, flank-ah square kilometre sawmni chu an chhuah zalen tawh a ni tiin Deputy Defence Minister Hanna Maliar chuan state television-a hrilh. Odesa chungah missile leh drone rual Ukraine sipai. Ukraine hian Odesa beitu Russia missile leh drone rual rawn thlawk chu an sipaite chuan an kap thla niin an sawi a. Hei hi Black Sea tuipui kama chhim lam bial beihpui thlakna thar ber a ni. Hmel mah hian nizan hmasa atang khan Odessa bial hi vawi thum an bei a. Attack drone wave vawi hniat thleng. A vaiin drone sawm panga leh caliber type sea base missile pariat hmangin an bei a ni tiin Operational Command South thupuangtu chuan a sawi. Ukraine sipaite chuan Khersona monastery an kap. Kherson biala Russia thupuangtu chuan Ukraine sipaite chuan Konsulka khuaa monastery leh school pakhat an bei niin state-run news agency a hrilh. Journalist-te nena briefing an neihah Nova Kakhovka operational headquarters atanga thupuangtu chuan Thawhtanni zing lama Korsunka khua monastery chu kah niin a sawi. Ukraine sipaite chuan an khuaa hostel pakhat pawh shell parukin an kap bawk niin an sawi. Awle indona chanchin sawisena ni hrih lova, drone hmangin Ukraine-in Russia ram chhung a bei chho zel a. Russia-in missile in a chhang let ve bawka, ground lama inbeih tawnna a awm thar leh zel bawka chanchin kan ngaichang zel dawn nia. Aw le kan ngaihchang ber, Manipur lam thu thar kan ngaithla leh dawn a. Nimin lamah Supreme Court an che leh a, an thu leh hlah hmang hian Manipur lam news kan puang tan ang. India Court sang ber Supreme Court chu nimin khan thu khawm leh in Supreme Court Bench ah hian Chief Justice of India DY Chandrachud te, Justice JB Pardiwala, Justice Manoj Mishra ten Manipur thu buai leh a kaihhnawih an ngaihtuah. Supreme Court thutlukna thar berah khan Supreme Court hian humanitarian measures enkawl a hma la turin chu hmalakna kaihruai tur chuan hmeichhe judge pathum awmna committee a lo din tawh a ni. Chief Justice of India DY Chandrachud chuan August ni sarih khan open court ah Supreme Court chuan High Court judge hlui pathum Justice Geeta Mittal, Salini, Pansarkar Joshi leh Asa Menon te awmna All Women Committee a ruat dawn tih a lo sawi tawh a, chhawmdawl hnathawh, rehabilitation, te, compensation leh bungrua leh hmun hma tihchhiat en felha, hma lakna tur pawimawh leh hma chhawp te en fiah turin heng committee te hi ruat an ni. Justice Mittal chuan committee hi a kaihruai dawn a, tunah hma an la chho ta mek a ni. DSP Rank a Officer panga chhuichian hnathawk tur a ti an ni. Manipur ah hian May atanga July thleng khan FIR sang ruk zanga sawmhnih pathum ziah luh a ni tawh a. Manipur sorkar chuan SIT sawmli pahnih a din dawn a, he thu buai chhui tur hian SIT sawmli pahnih an din hian hma an la dawn a ni. Central chuan court hnenah sexual violence kaihhnawih FIR sawm paruk chu CBI kutah hlan tura thutlukna siam anih thu hriattirna an ti chhuak a. Court chuan state dang paruk atanga DGP te chuan SIT paruk theuh hnathawh vil turin an hriattir thei. DIG rank officer paruk detail turin an hriattir. Supreme Court in nimin lama an tarlan ah Manipur sorkar lehkha ah chuan July ni sawmthum pakhat thleng pawng sual leh tual thah thu buai pakhat chauh a awm niin an sawi. Manipur sorkar in August ni sarih a Supreme Court a nawta theh luh atanga a lan danin May ni thum atanga July ni sawmthum pakhat thleng khan he state ah hian hnam inkara buaina chhuak zingah pawng sual leh tual thah thu buai pakhat ve ve chauh ziah lu a ni State-in note a tih chhuah chuan First Information Report, FIR, sang ruk zanga sawmhnih pathum, Disaggregation leh pawngsual leh tualthah thu buai pakhat, a tuartu chu pawngsual a nih hnuah thah zui nia sawi a ni. Pawngsual, gangrape, thu buai pathum a awm a, Pawng sual kaih hnawih thu buai paruk a awm bawk tih an sawi. July ni thum thleng khan tual thah thu buai sawm sarih pahnih ziah luh a ni tawh a, Supreme Court hian an la ngaihtuah dawn chauh niin a lang. Manipura Kangpokpi District ah hmeichhe sing khat rual an pungkhawm leh ta hum hum mai. Manipur Tharum Thawna, Committee on Tribal Unities a dar hills, Kotu, hmeichhe wing in, Sitting protest an buatsaihah chuan Kuki zo hmeichhe sing te lan tel a. Attendance record atanga a lan dan chuan mi sing khat vel an pungkhawm tih hriat a ni. Union Home Minister Mit Sa'n Parliament-a a thusawi tak duh loh na lan tirin Kuki zo khawtlang hmeichhe pawl lian tak chuan Manipur-a Kangpokpi District-ah nawr an huai hawt.

A mitsah hian a tih sual hi a siam ṭhat a ngai a ni. Nawr huaihawtnaah hian Kuki-Zo tribal te chu dan lo a inrawlh ni lovin, India mi an nih thu tar lanna playcard dang eng emaw zat an keng lang bawk. Home Minister chuan Lok Sabha-ah Manipur-ah harsatna a awm ṭan dan a sawi a. Kum sanghnih leh sawmhnih panga Kum sanghnih sawmhnih pakhata Burma sipain rorelna an pawng lak hnuah beipui an thlak hnuah thenawm ram Myanmar atangin Kuki Zoral tlan an rawn nasa hle a ni tiin Amit Shah chuan a sawi. Kuki ral tlante hi Manipur Valley a ramngaw Reserve Forest, Reserve Forest, an rek a, awmhmun an khuar a. Hei hian he biala demographic inthlak danglam a hlauhawm thu Mister Shah chuan a sawi bawk. Manipur Valley a buaina chhuak hi ral tlanna chenna hmun te chu ral tlan te chenna hmun chu khua anga puan an nih thuathang a darh tan niin Mister Shah chuan a sawi a. Hei hi Pu Vanlalvena Mizoram MP Rajya Sabha pawina a thinrim engphiara Home Minister a chhanlet dan kha a ni. Pu Vena thusawi zul zuiin Kuki Zo tribal hmeichhe nawr huai hawt te hian Play Card ah he hmuna an awmna hi British rorel hma awm tawh te an nih thu a sawi. India independent hma khan Manipur ah hian hnu hma leh chanchin kan lo nei tawh thin a, historical presence kan nei a ni tiin Play Card pakhat ah chuan ziah a ni.

Vawiin khan kawng pawk kawng pawk pia Kuki zo hmeichhia te hi kan pungkhawm a, Manipura hnam inkara buaina chhuak chungchanga Union Home Minister in Parliament a lungchhiat thlak tak thu a sawi avangin kan lungawi lohna lantir nan kan pungkhawm a ni, an ti. Zo hnahthlak hruaituten a mit san biak laiah Amit Shahan a lo tiam helicopter service chu kal tlangpui a ni dawn. Ministry of Home Affairs chuan lamka leh kawng pakpi inkarah helicopter service kalpui turin phalna a pe chhuak helicopter service kalpui turin phalna a pe chhuak. Ministry of Home Affairs, MHA, chuan interstate helicopter service kalpui phalna a pe a. Hei hi Manipura Hei hi Manipura Helicopter Subsidy Scheme awm sa hnuai a ka Helicopter Subsidy Scheme awm sa hnuai a he thil hi kalpui a ni dawn. Ministry of Home Affairs, MHA, chuan Interstate Helicopter Service kalpui phalna chu hei hi boruak kawng New Route pahnih a thlawk tur niin za sawm sarih panga Helicopter Subsidy Scheme awm sa hnuai a kalpui a ni. Ruth thar pahnih chu Manipur lam ka atanga Aizawl inkar leh Mizoram leh Manipur te, Kawngpukpi, Senapati ah te hei hi Dimapur, Nagaland ah te pawh nei tur an ni. May ni sawmthum sanghnih sawmhnih pathum a lam ka a tlawh tum in ITLF in Amit Shah hnenah an thil phut zinga pakhat, Helicopter service, chu an lo sawi tawh a, ITLF palaite hian tun hnaia a mit sa an hmuh tumin Home Minister hnenah Helicopter Service hi sawi that leh a ni. Manipur tharum thawnah Meitei pathum thah ruang te chu last right atan vui tura buatsaih an ni a, heng mithi te hian an dikna hmu ngei se tiin thu chhuah an siam. Hei hi kan puang tawh a, Bishnupura Meitei civil pathum an mut hilh laia thah anga sawite ruang kha niin Bishnupura an tana inkhawm hnuhnung ber neihpui turin an phur kir a. Bishnupur District hnuaia Kuakta Municipal Council Ward Number eight hnuaia Kuki silai keng misualte ruahman anga chetna angin Meitei lam hian an ngai. August ninga a thil rapthlak tak thleng atang khan heng ruang pathum te hi Regional Institute of Medical Sciences-a ruang dahna hmunah dah an ni. Joint Action Committee meitei chuan tual thattute man an nih hma chuan heng ruangte hi lak chhuah an rem ti lova. Mahse sorkar leh JAC inkara inbiakna vawi duai lo neih a nih tawh hnuah in hriatthiamna awm a, hei vang hian mithiite ruang hi an in lamah phur haw an rem ti ta a ni. Independence Day Sanghnih sawmhnih pathum, Prime Minister Narendra Modi-a'n thla tam tak chhung political chungchanga thusawi tura opposition ten an ngen hnuah vaw inkhan red fort-a national flag-a pawt phar a, buaina chhuak nasa tak hmarchhak state chungchang sawiin kar engemaw zat kal ta chhung khan Manipur-a tharum thawhna nasa tak a thleng a, mi engemaw zatin nunna an chana kan nu leh unaute pawh an zah lo hle, Mahse, zawi zawiin he bial chhungah hian remna a lo kir leh ta a ni. India chu Manipur nen hian a ding dun a ni, a ti. Central leh State sorkarin inremna vawng reng turin hma an la mek a ni, a ti. Vawiin hi kan hriat angin India Independence Day niin a lawmnapui ber New Delhi-a neihah Prime Minister Modi chuan thu sawiin Manipur mipuite chuan muanna a lo thlen theih nan, Rilru thar an put a pawimawh thu a sawi. Prime Minister Modi hian Day thuchah a sawi danah Manipur chungchang a sawi lang a, In pumkhatna chungchang ka sawi hian Manipur-a tharum thawhna a awm a nih chuan Maharashtra-ah pawh an hrehawmna hi hriat theih a ni, a ti. An buaina hi India buaina a ni tiin Modi chuan a sawi. Mahatma Gandhi kaihhruai Satyagraha Movement chungah lawm thu a sawi a. Independence Day neih theihna tura Bharat Singh, Rajguru, Sukhdev leh zalenna sualtu dangte inpekna chu a ropui a, vawiin hian kan zahna kan hlan a ni, a ti. Prime Minister Narendra Modi chuan tukin zing dar sarih leh a chanve khan Delhi-a Red Fort-ah flag a pawt pharh a, He hunah hian Cabinet Minister, Political Leader, Service Chief pathum te leh Bureaucrats lawk zual te pawh an tel. Aw le kha tichin kha tun atan chuan ni leh ta phawt sela, video dat leha chanchin beng var thlak zawk nen kan rawn kir leh ang, in lo ngaichang leh vek dawn nia.